Kĩo gitũ gĩa gũtũtongoria mũthenya wa ũmũthĩ tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Siraki, Siraki mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ kamũhari ka mbere nginya kamũhari ga ikũmi, Siraki mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ kamũhari ka mbere gũthiĩ nginya kamũhari ga ikũmi, na kĩongo kĩnene nĩ ũgũta na ũrimũ. Ũgũta na ũrimũ. Ũgũta na ũrimũ nĩ haroneka hau, Ĩĩ, he ũgũta na chonjo. ũrimũ. Yes. Yes, Mhm. mũthikĩrĩria ngwenda ũthikĩrĩrie wega reke njeherie karwimbo biũ nĩgetha tũmĩigue wega Ĩĩ. ogotana ũrimũ kuma ciraki mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ kamũhari kemwe nginya kamũhari ga ikũmi thikĩrĩria mũndũ kĩgũta atariĩ ta ihiga rĩtarĩ raini na mũndũ o wothe nĩ athekagĩrĩra gĩconoko gĩake mũndũ kĩgũta atariĩ ta kĩrũndo kĩa mai mũndũ o wothe ũkĩhutagia nĩ akĩminjaga kuma guoko-inĩ gwake nĩ ũndũ wa gĩconoko mũndũ kũgĩa na mwana ũtarĩ mwathĩki na makĩria mwana ũcio angĩkorwo nĩ mũirĩtu mũirĩtu mũgĩ nĩa- a- nĩagĩaga na mũthuri no ũrĩa wĩkaga mĩtugo ya gĩconoko nĩarehagĩra ithe kĩeha mũirĩtu mwaria ũũru nĩaconoritha- nĩaconorithagia ithe na mũthuri wake na nĩ amenagwo nĩo erĩ kwarĩria ciana ciaku mahinda mangĩ no gũkorwo gũtagĩrĩire o ta rwĩmbo rũkĩinwo kũndũ kwĩ macakaya no kũhũra nĩguo mũtugo ũrĩa mwagĩrĩru wa gũciruta mĩtugo hĩndĩ o yothe kũgeria kũruta kĩrimũ no ta kũgeria gũtumania nyũngũ nguo na ngamu kana ah, gũkĩria mũndũ ũkomete toro mũnene gũtarĩria kĩrimũ ũndũ no ta gũtarĩria mũndũ ũkomete warĩkia kwaria gĩkũragia atĩrĩrĩ ũkugaga atĩa Ciana iria ireretwo wega itiguũragia mathĩna marĩa aciari acio macirerire namo. Ciana iria itareretwo wega, iria ikoragwo ikĩaria ũũru na igetĩa, ikoragwo arĩ kĩndũ kĩrĩ magigi harĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩhetwo gĩtĩo. Mhm. Nĩ haha gwĩkenia mũno. kamũhari ga kerĩ kamũhari ga kerĩ he andũ hanjĩra nĩ ihiga rĩtarĩ raini eh, hau hangĩ ii rĩu uma hau hangĩ rĩu hau hau kĩanda ii hau kĩanda reke tũcokere kahora tũthiĩ kahora raini kwa raini nĩguo yes tũthoma thĩinĩ wa ciraki mĩrongo ĩrĩ na igĩrĩ mhm. kamũhari ka ĩmwe nginya kamũhari ga ikũmi nĩguo mhm. kamũhari ka mbere nĩko twanjia nako na tuga kiugo kĩnene nĩ ũhoro wĩgiĩ ũgũta na ũrimũ ũgũta na ũrimũ ĩĩ mhm. mũndũ kĩgũta atarite ihiga rĩtarĩ raini ihiga rĩtarĩ kabirũ Rĩta- exactly, rĩtarĩ Yes. kabirũ, rĩtarĩ raini. Ĩ- Nĩũraga ĩ- ihiga rĩu nĩ rĩogomu. ĩĩ Ona ũngĩthiĩ nyũmba yakĩtwo wega na mahiga mac- ĩ manyorokete wega mahũrĩtwo wega magaikara raini wega rĩ ehe njoke kora hena ihiga ihiga rĩmwe rĩta- rĩtahanaine na maya mangĩ rĩ ehe nona harĩa hena wogomu ĩĩ harĩa ti haikaru wega na nĩ rĩthũkagia rũthingo rũu ruothe rũgacong'iha yes tũgakĩrwo mũndũ o mũndũ kĩgũta atarĩte ihiga rĩtarĩ raini yes ndakorwo na mĩbango ndakorwo arũngĩrĩirie wega ĩĩ yes Mhm. kamũhari gake na nĩko wetereire ehe ĩgoke amba tige twambe tũ- tũ- tũ- tũ- tũtanakinya hau tũrĩkie mũhari wa mbere na mũndũ wothe nĩ athekagĩrĩra gĩconoko gĩake gĩconoko kĩa mũndũ mũgũta rĩ Ehe. gĩthekagĩrĩrwo nĩ mũndũ wothe tondũ Ĩĩ, mũndũ mũndũ nĩaro- wothe. nĩarona wega wĩ mũndũ mũgũta Mhm. mũndũ mũgũta nĩ onekaga biũ ona rĩmwe nĩ amenyaga nĩ mũgũta Ehe. ĩĩ Ĩĩ, aringithania na ũrĩa we areka maũndũ na ũrĩa Mhm. andũ angĩ mareka maũndũ nĩguo kamũhari karĩa wetereire mũno nĩko gaka nĩ wa kau kamũhari ga kerĩ gakauga atĩrĩrĩ Mhm. mũndũ kĩgũta atariĩ ta kĩrondo kĩa mai mũndũ o wothe ũkĩhutagia nĩ akĩminjaga kuma guoko-inĩ gwake akarigariga guoko kiume gũtirĩ mũndũ wendaga gũkorwo akĩ- akĩhutania nawe Eh, na agatembanĩirwo makaiga Mm. atĩ mũndũ wothe kĩgũta Ehe, atariĩ ta kĩrondo kĩa mai nĩguo mũndũ o wothe ũkĩhutagia Mhm. nĩ akĩminjaga kuma guoko-inĩ gwake Ĩĩ. ũguo we kĩgũta

eh, nĩ ũndũ wa gĩcanoko mũndũ kũgĩa na mwana ũtarĩ mwandĩki na Mhm. makĩria mwana ũcio angĩkorwo nĩ mũirĩtu Mhm. mũirĩtu mũgĩ nĩ agĩaga mũthuri Eh, mũirĩtu mũgĩ no nginya agĩa mũthuri Eh, ũtarĩ mũgĩ ndagĩaga mũthuri Eh, eh, tũtirauga atĩ ũrĩa ũtarĩ mũthuri ti kũhega atarĩ mũgĩ eh, tondũ nĩ kũrigwo atĩrĩrĩ Eh, ũyũ wothe ngũũhira kũ eh, Eh, na thĩna wakwa na thĩna Eh, mũirĩtu Ehe. mũũgĩ nĩ agĩaga mũthuri Mhm. no ũrĩa wĩkaga mĩtugo ya gĩconoko nĩ arĩhagĩra ithe kĩeha nĩguo sawa sawa Mhm. gũtirĩ na ũrĩa arĩhagĩra mũthuri mũthuri wake kĩeha Ĩĩ, arĩhagĩra ithe kĩeha ĩĩ, to irĩ- irĩgagwo ũyũ wakwa rĩ akagorwo nu akagũrwo agathiĩ rĩ Ĩĩ, nĩ akona mũndũ ĩĩ, mũirĩtu mwaria oru aconorithagia ithe ona mũthuri wake nĩguo angĩkorwo mũtumia waku nĩ aragia ũru Mhm, angĩkorwo mũirĩtu waku ndoto ya gũka na mwarĩguo nĩ aragia ũru Mhm. na nĩ kũrehagĩra gĩconoko mhm, Ĩĩ, we Ĩĩ. wĩ ta mũthuri wĩ ta ithe na mhm, wĩ ta mũthuri wake mhm, na nĩ amenagwo nĩo erĩ mhm, akamenwo nĩ ithe mhm. na akamenwo nĩ mũthuri wake nĩ ma nĩ ũndũ ũkoragwo akĩaria ũru yes Eh, kwarĩria ciana ciaku mahinda mangĩ no gũkorwo gũtagĩrĩire gutinda ukimera ni ngukuhura na ni ngukuhura na ni ngukuhura eh, handu ha gwika uguo te thikiriria eh. ati kwariria ciana ciaku mahinda mangi no gukorwo gutagirire o ta uria o ta rwimbo rukiinwo o kundu kwi macakaya ndungithi kuringithia chigitigi eh, kundu kwina macakaya nginya ni ukuhurwo mikono juu ya hewa wapi haiwezekani niguo no kũhũũra Mhm. nĩguo mũtu- mũtugo ũrĩa mwagĩrĩru wa gũciruta mĩtugo hĩndĩ o yothe nĩguo gũtandĩka Ĩĩ, ũrĩa twatandĩkirwo ĩĩ, weragwo nĩ ũkũhũrwo hĩndĩ ĩyo hũrĩtwo ũhũrirwo tene Ĩĩ, Ĩĩ. nĩgetha nĩ- nĩ ngũkũhũra rĩu weragwo nĩ ngũkũhũra rĩngĩ waga gũkira he mũtumia njũĩ Ehe. ũrĩa ciĩtaga cia njemanio Ĩĩ. Nĩ cia njemanio nĩ irĩkũ

Nona nyongo ĩkuĩte ga- kagacoka ne gathiĩ icunjĩ ĩĩ waĩ wanjie gwĩkĩra ngamu tumanie atĩ nĩguo nyitane no taguo rĩu ũgũtara kĩrimũ ĩgũtara kĩrimũ nĩ ũndũ waguo nĩ ũndũ ũmwe noguo kuoya nyũngũ ĩyo Ehe. ĩkuĩte ĩgakaracoka ĩgakaragacoka na Mhm. ũcoka woe ngamu super glue kana ngamu ĩgĩ kana ngamu ya mĩtĩ wageria gũthondeka nyũngũ ĩyo Ĩĩ, no ũndũ wa burĩ nĩguo kana gũkĩria mũndũ ũkomete toro mũnene Mhm. mũndũ ũkomete biũ biũ nĩ ũmũkagĩria ũkamũhe story ũkamwĩra ndathiĩ akwĩra ĩ Ĩĩ. wona wacoka wainũka ũkamwĩra ithe ndikwĩrire nĩ ndathiĩ Ĩĩ. akwĩra oh kwanja akũragia ũthire rĩ ũthire rĩ Ĩĩ. thikĩrĩria haha Mhm. gũtarĩria kĩrimũ ah, gũtarĩria kĩrimũ ũndũ no ta gũtarĩria mũndũ ũkomete warĩkia kwaria gĩkũragia atĩrĩrĩ ũkugaga atĩa to nginya ndegũthikagĩrĩria Ndagũthikagĩrĩria. Ĩĩ. itikũnyitaga kĩrimũ Mhm. ciana iria ireretwo wega itiguũragia mathĩna marĩa aciari acio macirerire namo Mhm. ciana iria itareretwo wega iria ikoragwo ikĩaria ũũru na igetĩa Mhm. ikoragwo arĩ kĩndũ kĩrĩ magigi harĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩhetwo gĩtĩo nĩguo sawa sawa Mhm. gacokere kamũhari ga kenda na ikũmi ciana iria itareretwo wega uh, iti, uh, ciana iria ireretwo wega Mhm. itiguũragia mathĩna marĩa aciari acio macirerire namo Mhm. mundu mwe githĩ akiuga atĩ thĩna ũrĩa warĩ kwao aca Mm-mm. nĩ ahithagĩrĩra Nĩahothaga- nĩahithaga nĩguo ĩna akahe kũu nĩ kũheithia aciari ake gĩtĩo Mhm. nĩ mageretio no matiakinyire hau Na nĩguo ũkahithĩrĩra maũndũ macio Mhm. ciana iria itareretwo wega irikoragwo ikĩaria ũru na igetĩa ikoragwo arĩ kĩndũ kĩrĩ magigi harĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩhetwo gĩtĩo Mhm. rĩu harĩ maũndũ maya mothe mũthikĩrĩria rĩ Mhm. na wĩcirie kana we wĩ mũndũ wĩ mũndũ kĩgũta iye we ũhana kĩrundo kĩa mai iye kana we rĩ Ũhana ihiga igonyoku. Ũhana ihiga rĩtarĩ raini. Kana nĩ waragia ũru, mhm. nĩ ũrĩ mĩario ĩtarĩ mĩega, mhm. kana wĩ kĩrimũ. Mhm. Harĩ macio mothe rĩ. We wĩha. We wĩha.